Duhnunnak zualtertu le aa dawhnak ṭamhtu dingah a ceumi ko ka lawhter i thlapa cungah lawmhnak bia vun chim len hna ka lungah a hung chuak. Uthang saupi in ka leng ko mu timi a biachim dih le okay ka ti hi aa rual hrawng a si men lai. Dawtku, diary hi ka ṭial bal lo i nangtah na ṭial bal cang maw?

Lungchung dairi relnak nawl ka ngeih lo hmanh ah Lenglei dairi cauk chung ṭialmi tal cu rel ve ka duh ning. Rel caan na phak ahcun na rel te ko lai cu a ti i a vun i mer pah khin. U Thang, thlapa a vang tuk hi na hlasak ngeih ka duh. Hla ka sakpiak ca. Na hlasak ngeih lonak sau cang. Na hlasak ngeih hrim ka ngai. Ka hawinu lebang nih cun hlasak na thiam ruangah dawkaw an thih hnawh deng cuh. Dawtku, kan lei hi ruh a ngei lo ai pat tiah bia hi chim kho tuk hlah mu. Aho nih an ka thihhnawh deng bal lo cuh. A min chim seh ti na duh pah ko hi kan chim ko lai. Zeiah hme ka tuahnak lai? Sile ka sakpiak. Sak caan le ngaih caan hna a phak ahcun ka sak lai i na ngaih vete ko lai cuh. Na man i fahter tuk hlah, lianlian caah cun zei paoh na sian i an fialmi paoh na tuahpiak ko ṭung lai, sak lo ngah lo. Kan pahnih lawng um lioah sakpiak ka duh a ti i ṭingṭang a vun lak taktak ko ee. Zeihlah ka sak lai? Na duhmi paoh a vun ti cu i theih seh ti phun khin ka lungchung bia seh, zaihla in ka phuan ne lai ka ti i ṭialhre ling phuahmi Zingdap cung i maw lilipar dawte helep le khuaivah nih an tlanh tawn bang tlanh khawh sisehlaw cu ka dawt nunnem santlai lo val kaa zal ve hnga tiah zantlai hnu ah e khi bak in ka vun sak cu keimah cang cun kaa lunghmuih dom. Ṭhuro mitte bang a ṭial rem tukmi le a piang i a fiang ngaimi dawtku mit au. Ralkhat in a uar ngaitu tlangval cheukhat keimah ai ti ngaimi hna hmanh nih hmaitonh in an zoh ngam bal lomi dawtku nih hmaitonh tein a vun ka zoh i kan mit aa ton bu in panh sirsiar mithmai he kaa lawm tuk u Thang na thiam bak amah belte aho nih dah santlai lo kan in ti le a von ka ti cu umtu zia ka thiam lo tukah ka lu hna kaa muai deng hoi. Za na tlai cang caah inntual tiang a ka thlah i Mangṭha tuk maw ti bu tein innlei ka panh. Dawtku nih hin kaa theihmat hlanah ka thinlung chungah hawikomh sinak nakin thuk deuh in hmunhma a rak khuar caan hi a sau ngai cang rua. I hngilh cawlh kho loin khua tampi ihkhun cungin ka ruah.

A sinah chim ngam ṭung loin ralkhat in a rak uartu an karh chin lengmang. Pakhatnak ka hmuhmi thawngin a si men lai. Mi nih an ka theih ngai ve. Nungak tlangval lungput kan hung ngei ve cang hna i sikul form cawngsin i hruk lo ni le bang ahcun hnipuan dawhdawh hruk aih duh hram kan vun i thawk cio cang hna i Biazai ṭial le catlapmi tete i pek phun rumro khin caan a hmangmi kan tlawm ti lo. Kan khaan nungak pawl lawng si loin khaan dang hna in ca a rak ka haltu an um pah tawn tikah ka lunghmuih ngai ve tawn. Cahaltu ka ngei deuh caan poah dotku nih a ka chawnhbiak ning nga phundang. Dotku hi mifim le midawh a si pinah umtu le hoihar a thiam. holh a tam lo, ca nih le thiam kaw mi a hip tuk i tangkua kaimi pa paoh nih an uar dih ti sih law kan palh lem lai lo. Hlawn ah mit khat, mui ah mit dang an ti tawn nain dotku cungah hin cun kan mit hi aa khat dih ko rua ti awk in a um. Asinain a pawngah a um ngammi le a chawnbia ngammi an um tuk lo. Amah theih loin mi cheukhat tlangval pawl nih cun Japan nungak dawhte Mumu Ku he an rak tahchunh tawn. Dawtku i a hawikom kan si hmanh a kan hngartu an tam ngai. Dawtku ka chimpiak tiah a kan ngamhtlak deuhmi hawikom lebang nih capo biatak in an kan ti peng. An uartu an tam ngai hih. Ka chimpiak an kan titu an tlawm ti lo ka vun ti caan paoh ah khin Zei ah hme ka tuah hna lai, nangmah nih i lak hna, ka ti tawn. Kan sayaci fapa thawngthawng nih dawt u. Alet ching i i ditkarte ah a pawngah a ṭhuthnawh i ca a hal len lio ka hmuh cu ka thinlung ziar. Dawtku nakin ca a thiam deuh komi nih ca a halter cu a uar caah a si ko lai ka ti i kaa nuam lo ngai. Zanlei sianginn kan chuak, ka hngak duh ti lo i hmaiah ka kal diam. ka ut ti phun khin ka um. Lo nuar le rawl nuar mah ca fak an rak ti bang keimah tu lungnuam lo le lungfak deuhmi cu ka si men ko lai cu mu. Cauk hlan pah ah dotku kan inn ah a ra. A mui ka hmuh cun ka lungchung tein kaa nuam ziar nain zei poi lo te bang kaa umter. Dotku nih ziah tuzan lei na ka lawi tak, na ka hngah lo a von ka ti. Cahaltu na ngei tuk le naa manh lo sual ah ka ti le si ko. Ka mithmai in a ka hngal rua maw zeidek. Anih bu in keh le or in na pawngah an ṭhutnomi cahaltu na ngeih caan le i lunghmuih tuk in na um i na kan philh caan hmanh ah kan in lawitak bal ve ṭung lo. Ka hawi le lungthin chungah zeidah um ti na hngal lo bu zongah kan in hngah peng ve ko khate. A vun ka ti cu. Nungak nih ca an ka hal lioah a rak ka ham ziar ve ti ka hngalh i ka lungchung tein kaa lunghmuihdomh. Kum kau bia thiam tuk hlah tiah vompi bang keimah tu kaa hran kan diam. Kum a hung liam, Kawlram cozah fimcawnnak zung nih hmailei nunnak lamthluan caah biapi bik in nunlam thlengtu catang, cozah rianṭuannak ding le college kai khawhnak ding caah Tahnak fung pakhat ah an hmanmi tanghra dirhmun ah aa daw ngaimi hawikom pathum kan phan nain khankhat te ah kan um ṭi kho ti hna lo. Kei le dawt ku ekhan kan si. Ka kawi lianlian sikhan ah a um. Kan sayamah ka va nawl i lianlian hi cu ekhan ah hin umter ve ko tiah

Ka sung ahcun lahkhah tlawmte ei buin Khrihfabu nih duhtik caan paoh ah congoih le thangchiat lengmangmi ka pa a lahkhah tlawmte fale sianginn kainak dingah aa phawtzamh aa harh tukmi le sining nih zawh lo cang ahcun ningzah cu hnulei ah i chiah in fale fimcawnnak caah cun ti lungput he pastor pakhat docawi ah a vah tawnmi hrim hi a hmai ka khap ti lai lo ti kaa fian caah Kumkhatnak bak ah awng dingin kaa zuam lai ti cu ka lungchung biachahnak a si. Laimi kan zia pakhat cu pastor te santlaih lonak chim hi kan thiam ngaimi le kan ka thawt ngainak si kaw ka hna nih ka pa phungchim thiam lonak le a santlaih lonak an chim ka thei deuh caan hna ahcun ziahme ka pa hi pastor rian hi a rak i thim hnga. Rian dang tal rak ṭuan sehlaw a fale fimcawnnak kong zongah kan tlam a tling deuh hnga. Hi tluk thangchiat ton ding hi a rak hngal hnga lo maw ti hna ka ruat tawn. Ka pa lawngla pasita dang cio zong fale pathum li a ngeimi cu atu lio bang ramdang kal chan si rih hlah kaw a ho kua tu le bochan ding an um lo caah vok pakhat hnih zuat tal fale fimcawnnak caah a ṭhahnem hnga maw tiah Vok pahnih thum an vun zuat tikah kan pastor pa cu tuukhal si loin vokkhal pei a si ko hi a rak ti tu zong kan um hoi. Kan hnawmhthennak men ah pastor min hman zei ah a rel lomi karlak ah ka pa lungretheihnak hngalhpiak buin kan harsatnak hmanh hi a si khawh chungin ka nu le ka pa theihter lo kaa zuam. Tanghra cu awn a har tuk caah kannih chan lebang ahcun boarding School hi um rih hlah kaw sianginn checkbook lawng in a za ti lo. A ṭhuṭheo kan ti, khuaison ṭhing kan ti i damh cio a hau cang. Subject dihlak tling tein a ṭhuṭheo vun i cawk ding hmanh cu kei ka caah cun a fawi lo ngaimi a si. Ka tlamtlin lo ding hi amah tlamtlin lo tluk ah a ruattu lianlian nih a herhmi paoh amah ta he, keimah ta he a cawk ṭhan i subject dihlak

Kan phungthluk le chimttem ah hawikomh ṭha cu sui le ngun an si timi hi lianlian ka cung i a ṭhatnak nih hin a ho hrilhfiah hau loin a ka fianter ngai. Tanghra cu cu sin kai um ti loin kan dihlak in sianginn ah zan ah kan riak i sayamah te nih an kan umpi i kan dihlak in hmunkhat ah cazoh dih a si. Ni ngazan cazoh dih in inn ah lawi a si i Nikhat zan in riah ṭhan a si tikah ningalzan phak lai cu kan i ngaih ngai tawn. Kan cawnmi ca kong lawng si loin hmailei kan nunnak kong zong kan ruah caan a um ve cang. Kei zong nih ka lungchung ah kaa uam zungzalmi dawtku ka dawtnak cu kum dongh hlan hrim ah chim i tanghra hna kan awnṭi ko ahcun chungkhar hmanh dirṭi te ding tiangin lungchung saduh ka ṭha tawnmi cu dawtku chimh kaa tim ve cang.

ruah ning bang a si lo. Dawtkhu he kan umṭi caan ah biachim ding a dong bal ve lomi duhbia ruah ka timh zan cu a huham nih a ka hip tuk rua. A pawng ka kal i chim kaa timh paoh ah ka chungtha a ka therh. Ka thaphet tha an dor. Ka lungtur a hmaan lo. Thinlung nih tiram an khauh. Aw aan zeihmanh ngei loin lamkawi kawi thum hrawng kan liam. Dawtku nih Uthang na zeihme ti tuzaan hi na dai ko ee holh zong na holh lo timi biahalnak nih dup tiah a ka lauter. Chim ka von i timh ah ka lungchung ummi le ka ka chung chuak bia aa dang ai. Kan dawt ti chim ka timh komi cu dawtku ca hi na thiam pah cang hna maw ka ti ko ee. Lo bak ongmak hmuhnak ding cu ka thiam cang ko tiah kaa ruah ko a vun ka ti. A thli tein ka kam kaa seh, pasal ka chim timh lomi ka chim hnga tiah keimah le keimah kaa sik. Bia kaa hal. Kan hmai lamkawi kan phak bak in zeidang bia ka chim thiam lo zongah dawtku kan dawt hi naa hngalh maw? Kan dawt tuk hih, na ka daw ve maw tiah ka hal lai ka ti. Lamkial kan naih deuhdeuh, ka thather a zual deuhdeuh ve, ka sining a hmaan lo.

Arnold le Jacqueline te hna khi atu ka dirhmun ah hin dir ve hna sehlaw zei pipa an si cio lai lo tiah anmah tein cong aa thai komi cu ka ralchiat tuk celh lo ah ka vun chimh pah hna i theih hna sehlaw zei an hei ka ti hnga dek an thin maw hung hnga kan si ve cio tak ko dakaw an hei ka ti hnga dah. An inn leng i kan ṭhut ṭhan ahcun ka chim lai ka ti. khual an rak ngei i an buai deuh caah caanṭha dang hngak in inn lei ah ka lan colh ve. U Thang kaa lawm tuk mangṭha a ti pah khin tuzaan cu na holh lo tuk le na zeidek ti zaan dang na lo lo a vun ka ti. A theih pah ruang i a ka ti maw si hnga ka tuarmi har zia a theih lo caah a ka ti maw si hnga ti ka ruah pah in kan inn ka phan. Ihkhun chungin zeiti lam in dah ka dawtnak kong ka chimh te lai ti lawng ka ruat. Mangtal ah hmu ṭhan ning ti buin hngilhzai kaa rel. Khua ka ruat, cami puai hna nai cang i duhnak bia ka chim dingmi hi cohlang loin ka al sehlaw ka lungfahnak ah ca hna zoh kho loin ka um sual lai ti le amah ca zongah a ca zoh buaitertu hna ka si sual ahcun a ṭha lai lo. Sianginn khar tikah sarem tein ka chimh te lai tiah ka lung kaa thlek. Kan khua ah tanghra cami puai phit a ngah lo caah Kalymyo ah cami puai phit ah mawṭaw kan sianginn nih an kan hlanpiakmi cio kan i cit hna i kan kal hna. Dotku pawngah ka va ṭhu i awng ding tein ṭha tein na phit lai. Na thiam cemmi na phit hmasa lai i na dih hnuah a dang na phit ṭhan te hna lai tiah Khuazei maw thiam ngaipi bang Professor ka si ti phun khin kan sayamah te nih club chungah an kan chimh cang komi cu ka va chimh len. Ka lungchung ah a um le ka sihernak cu aa hngalh ve rua. Na ka siher i kaa lawm. Nang zong kum ṭhu hmu dingin i zuam ve mu a ka timi nih thazaang a ka pek ngai. Arpi takmak sanghar tei lai bang ti phun khin hmuh khawh lo ding a fiang komi khi a hmu kho taktak ding phun khin ka von i umter thulh leng. Lianlian ka sifah le ka harsat a hngal i hawi hmai ah mi zoh har tuk in a um sual lai ti a ka phang zungzal i a hni le puan hmanh a ka hrawktu a si bantuk in kan umnak aa khat lo sual ah a ti i cami puai phit chung hman ding tiah phaisa thonghra a von ka pek ṭhan ko. Ka al lengmang cu a dawtnak zeirel lo ah a ka ruah lai ti ka phang pah pinah nidang zongah a ka bawmh lengmangmi a si ko caah al ti loin kaa lawm tuk ti chim pah in kaa lak. Lian Lian nih nan pahnih in awng dingin i zuam u mu, kei cu phit lo cu tiah kaa thawh sawh. Ruahchan ding ka um lo, ka donghnak a si ko lai, hmaikum zong ka kai ti lai lo. Thangthang na herhmi um paoh ahcun ka chim awh. Lungnuam tein phit i zuam. Na duhmi paoh caw law na ei khawhmi paoh ei. Thazaang umnak caah chuahmi theihang pawl hna ding te aw. Phaisa tampi kaa ken ko hih a ti pah in an khaan pawl nih an i citmi mawṭaw chungah a lut. Lianlian tluk in ka zawn a ka ruat i thazaang a ka petu le a ka bawmchantu hi hawikomh cu chim lo kan sahlawh le rualchan lak hmanh ah an um bal lai lo. Lianlian hi cu ka caah cun ka thiam pekmi vancungmi bak a si ko. Zeitik hmanh ah a dawtnak hi ka cham kho lai lo i ka philh ti fawn lai lo ti hi ka lungchung diary ah kaa ṭialmi a si. Lianlian nih a ka dawt ning hi ka ruah ah chuakkhat unau tluk bak in a ka dawt ti ka hngalhmi nih khua tampi a ka ruahter. Cami puai kan dih zan cu phit khawh lo ruangah

Ruahnak kan hal i ruahnak a kan pe pengtu a si. Hrihrang ngei an rak ti bantukin sumdawnnak lei ah hin a lung a um i tanghra ka awn lo ahcun khualtlawn in smuggling ka tuah lai ti hi a kan chimh tawnmi a si. Lianlian nih zan i a ka chimhmi bia hi a chim te lai tiah ka lungthlipel hmanh in ka rak ruat bal lomi a si tikah ka khuaruah a har tuk i a donghnak lebang ahcun Keimah hruh le mi mitmei ven thiam lomi si lai ti hna ka ruat. Lianlian zurim tlawmpal te a nam pah, a ri lo. Lianlian hi kan ngakchiat tein aa kommi kan si. Zu a din ka thei bal lo. Zurim a nammi hi a ruang a um lai tiah ka ruah cia ve.

Thangthang ka rak in bawmh cangmi kha cu philh ko, ka rak in bawmh cang ruangah leiba a ka cawh i ka cham a hau ti phun in tutan ah bawmhkan halmi bawmh na ka timh ahcun ka duh lai lo. Nangmah lungtho tein na ka bawmhmi a si ding hi ka duh bikmi a si. Zei kong a chim lai ka hngal lo nain lianlian ka bawmh khawh ve dingmi cu ka lungchung saduhthah bak a si caah kan bawmh tuk lai. Lianlian vun chim ko. Lianlian nih ka ruah lo tuk in dawtku kong a si a vun ti ko ee. Ka ruah lo tukmi bia si kaw vun ruah peh ding hmanh ka hngal lo. Zeitin dawtku kong cu zeidah cang le? Nang le dawtku cu cami puai nan ong ko lai i kei tu cu sianginn kai ti lo ding in biakhiahnak ka tuah cang.

Lianlianbia ka theih cun ka lung a mit, ka mit a mui, ka mal a ma, ka khuaruahnak an vaivuan, ka thiluan le ka lungtur aa pehtlai lomi le ka hliahcang aa sengtlai lomi an lo. Mawlmuk phun khin ka um. A ka hngalh lai ti ka phang i lungtho ngai bang ka ṭhut kaa remh. Ka hrom ka von i thenh hnuah bia ka chim ve. Lianlian Dawtku cu mifim a si, kurkhua tuaktan kho ngaimi a si, bia le hla ahcun na thei ko cu teh. Kan chei ṭung lo, a chim zia na thiam lo hmanh ah kan dawt ti vial chim law hmailei na saduhthah tiangin chim ko ca. Kan bawmh duh lo bia si loin Dawtku nih hin nangmah bak nih na chim ahcun aa lunghmuih deuh lai si ka ti bia aw. Keimah chimh theng na ti ahcun ka chim ṭhiam fawn ko lai. Aw ka ruah ciami si ko, dawtku cu mifim khuaruat khomi a si caah mah dawt takmi mah tein i chim ngam lo ti zongah a ka ruah men lai tiah ka ruah ko nain zeitihin biahram vun domh ning ti ka hngal lo caah na chim hnuah keimah nih Thangthang nih bia an chim maw ka chimtermi si khah a chimmi vialte kha ka lungchung bia na sinah ka phuan ngam lomi an si khah ka ti te hnga i Voikhat na chim hnu ahcun ka peh te ko hnga, a voikhatnak tu cu ka bawm law ka duh ko. Zeitik hrawngah dah in chimhpiak ning law na duh? A rannak lei paoh ka duh ko. Bia a fian lebang ahcun khualtlawn colh ka duh. Zarhnawn lebang khin cun ka pa nau ka pa biak sinah Muse lei ah thil lak ah kal ve i Aizawl lei ah nan colh ning law ti ka duh ko. Lianlian chimmi bia ka ruah tikah aa timning a ṭha. Biathlenak zong ṭha tein na tuah cang ti kaa fiang. Chim awk thei lo ah zungzal ca ding a simi thil ah naa rilran tukmi cu aw. Rianrang deuh in chim ka timh bia si. Ka rak ruahnak cu a sau ngai ko cang. Siseh ka chim ko lai, keimah chimpiak hna na duhtham ah amah belte hmaizarh lei ah si te sehlaw kan sianginn kainak nih nawi fimtawl le kan thluak chung ummi ca kong hna vun i thianh ta cionak ah zarhkhat tluk cu i din ding a si cuh ka ti ziar. Ok kaa lawm tuk hmaizarh chung ah chim te law zarh nolh ah ruahnak ka hal colh ve te lai ti a vun thim lioah mei hmit cang u law it dih cang u tiah kan sayapa Au Thawng nih kan biaruahnak a dihter ve. Mangṭha thangthang, nang zong mangṭha lianlian, khua ka ruat dawtku le lianlian he hin kan ngakchiat lio tein aa kommi kan si bantukin kan sining kan i thei ngai hna. Lianlian he kan tuah dingmi paoh kan i chimh tawn. Nungak tlangval kan si tiangin kan saduhthah kan i chim hna nain kan dawtmi hna kong bel kan i chim hna lo. Lungchung cio in diary kan ṭial cio hna ti ka hun i fiang. Dawt kun i laksawng ah a ka pekmi diary cauk cu a dawtmi kong ṭialnak ah hmangte a rak ka ti.